Ɔdɔfoɔ, ɛyɛ yɛ nea ɛyɛ biscount na na prɛmpɛ. Wasɔ gyasi Roman fada so dententententententen. Ɔse, Hwɛ, na wo Roman fada nyansa bɛn na ɔnim a wada ne ho abusua panyini ɛte Daddy Lumba fie e introduce akunafoɔ no mmienu? Na saa na e introduce mpɛ ɛɛ akunafoɔ mmienu. Daddy Lumba ɔno na sɛbi sɛbi sɛbi wantoto ne nneɛma yie na nka wo deɛ nka abɛyɛ dɛn wɔ saa abusua fie hɔ adɛn abusua panyini ne abusuafoɔ mo wɔ hene ɛna mo agyae Daddy Lumba ayie ase nneɛma abɔ Roman fada so a ɔredi agyimisɛm wɔ ayie no ase saa Biscount na ɛde wɔn nne dendendenden brɛ Roman fada mom yɛnkɔ tie nɛn deɛ Biscount ɔwɔ ma yɛn.
Roman fada gyae saa nsɛm hunu no Roman fada a wadane abusua panyin wɔ Daddy Lumba fie hɔ no gyae saa nsɛm hunu no. Mɛsrɛ ɛyɛ Daddy Lumba abusuafoɔ sɛ mompɛ nyansani mpaninfoɔ sɛ yɛsoma bɛ nyansani yɛnsoma ɛyɛ anamɔn tenten. Roman Fada sɛ wo nan yɛ ɛyɛ atenten a na ɛno nkyerɛ sɛ wo nim nyansa o. Yɛsoma bɛ nyansani yɛnsoma ɛyɛ anamɔn tenten. Nkwaseasɛm bɛn na wodi ne saa no? Nkwaseasɛm bɛn na wodi ne saa no? Ntie nie o. NPP foɔ aba rebɔ amaneɛ. Bɔ amaneɛ wɔ yɛ nyansa kwan so. Introduction a woreyɛ no, yɛ no nyansa mu. sɛnea ɛbɛyɛ a ɛde asomdwoe bɛba. Already, hwɛ nsɛnsɛm a ɛrekɔ so wɔ mframa mu. Mmaa no mmienu a yɛretrae sɛ asomdwoe bɛba wɔn ntam. Hwɛ nsɛnsɛm a nkurɔfoɔ reka. Na sɛ obi aba fie hɔ na moma saa kwaseam panyin wei dane ne ho, ɛyɛ abusua kyeame. Moate? Na sɛbi.
ɔkeka saa nsɛm hunu no a, monim sɛ ɛde ɛde abufuo bɛba. Mmaa no mmienu nyinaa te hɔ. Mɛsrɛ, Dade no m'abusuafoɔ, mompɛ nyansani, na saa akoa yi, ɔnyɛ busuani.
Dade no ma ne ne yɛ adwuma. Nipa no, ɔne wɔ biem. Fine. Sɛ mode bɛhyɛ ne nsa sɛ ɔnyɛ abusua kyea me a, ana montu no fo sɛ wɔmfɛ nyansa ɛnkasa sɛnea ɛbɛyɛ a ɛde asomdwoe bɛba. Hwɛ kwan a wo introduce ɛyɛ Daddy Lumba ne first wife Akosua Aserewa. Daddy Lumba wife a ɔwɔ Germany Akosua Aserewa wo ni. Eduru ɛyɛ ɔdɔ buroni so. Ɔno na waba abɛtɔ awareɛ so. Ɔno na Daddy Lumba ɔne Akosua Aserewa abrɛ for over bɛyɛ forty years. Ɔne no abrɛ wɔ Germany ha. Anka Dad Lumba, anka ɛnyɛ akosua sɛ wo a, anka wo wura mu afa da. Anka ɛnyɛ sika wobɛdi n'akyi o. Akosua sɛ wo na ɛbɔɔ kwan no too hɔ. Akosua sɛ wo na ɛbrɛeɛ te sɛ deɛ Dad Lumba to wɔ n'anwum sɛ ɛɛ yɛfrɛ no sɛ, Monhwɛ Akosua sɛ wo, ama me no wabrɛ. Akosua sɛ wo na ɛbrɛɛ Dad Lumba ho But yaa yɛ ɔfa yaa yɛ ɔfa daddy no mma ana wanyɛ ntotoeɛ bi yie wanyɛ ne nnoɔma bi yie ɛna de saa nnoɔma wei nyinaa akɔ akɔba yɛmfa nto nkyɛn nipa no awu afei na ɔbaa panyini ne yere panyin no aba fie nti woyɛ introduction a ɛwom sɛ wo ne ɛyɛ ɔdɔ buroni mo ntam go because of sɛ wo ne ne boss ana ne nante Ne bɔs bɛn?
Enti that kind of introduction na woba bɛyɛ sɛ woba bɛ hoahoa no wɔ ne yere panyini no anim sɛ bi nyansa biaa nni mu this is not the time for ɛyɛ ahoahoa wei yɛ aniberesɛm odupɔn na atutu bɛɛma na ɛda fam enti this is not the time sɛ woba bɛ hoahoa woba bɛyɛ nnoɔma bi ama no akɔ akɔyɛ sɛ ahisɛm. In front of ɛyɛ Dad Lumba ne yere panyini no ana wɔreba abɛhoahoa ɛyɛ ɔbaa no a ɔne wɔn bɛtɔ awareɛ so, ɔbaa no a ɔne wɔn baa sɛ as a side chick, ɔbaa sɛ as a nurse, ɔbaa sɛ sɛbi ɔreba abɛhwɛ Dad Lumba a ɔne wɔn bɛtɔ awareɛ so no, ɛhɔ na wɔreba abɛhoahoa no, ɛhɔ na wɔreba abɛhoahoa no, obi de bi bɛdi wo babaa na wahu sɛ bi ɛteɛ, Ei, sɛ duabɔ wɔne nyinaa bɛn? bɛrima Ɛtena hɔ bere a barima a sɛbisɛbi na wunnim ne daakye mu, ma wutumi wutumi kuru wo ho, wutumi tu wo ho si hɔ brɛɛ peke barima no kogyina ɛyɛ nkɔnkɔn so wɔ abrabɔ mu. Na sɛbi nnipa no de no fa saa kwan wei so. Na sɛbi ɛnde barima no atɔ fam esiane sɛ sɛbi ɔwɔ ɔdɔ, ɔwɔ tema. na ɔyɛ ɔyere panyin nti no, waba sɛ wɔba bɛyɛ kunu a asie ne kunu no. Hwɛ nsɛmfua a wodi wɔ hɔ. Adɛn a Daddy Lumba ne Mrs. Ɛɛɛɛ ne n'ahoɔfɛ buroni, ɔdɔ buroni, saa nsamanee no hia. Saa ahotadie no hia. Nipa no a anka ɔbɛkeka saa nsɛm no, onni hɔ, onni hɔ biom. Ɔkɔ.
Enti afe, ɛnyɛ afei na woreba abɛka ahoɔfɛ dua, ɔdɔ buroni, eh, ɔbaa papa, eh, Mrs.
Ɛyɛ asɛm o, ɔdɔfoɔ. Akyerɛ sɛ, sɛdeɛ ɛkɔ yi, Biz Clan, womfaa wo personal feelings nhyɛɛ mu deɛ. Eh, me nua bɛɛma, wo ne, eh, Roman Father, mowɔ issue a, monkɔ na monkɔ solve o. Asɛ deɛ wode wo personal ɛyi nyinaa hyɛ mu no, mmom ɛyɛ ya mmom sɛ ɛyɛ sɛ wo introduce wo maame panyini no ɛyie ɛgya saa side chick no. Saa saa side chick no sɛ ɔno nso bɛbɔ ɔbra no bio anaa? Mo sesɛe.